Bang' magi, Yesu noa nodhi loka nam Galili. En e nam Tiberia, to oganda maduong' noluwe nikech ne gineno ranyisi ma notimo ni joma tuo. Yesu noidho e got kendo nobedo piny kuro gi jopuonjrene. To Pasaka, sawo mar Jo-Yahudi ne chiegni. Ka Yesu noting'o wang'e moneno oganda mang'ongo ka biro ire, nowacho ni Filipo niya, Wanang'iew makati kanye mondo jogi ocham? Ma nowacho kotemego. nikech en owuon nong'eyo gima obiro timo. Filipo nodwoke ni, Makati madirom dinari piero apar ariyo ok romgi, mondo giduto ginwang' matin matin. Ng'at achiel kuom jopuonjrene, Andrea, omin Simon Petro, nowachone niya, Rawera moro nitie ka man gi makati abich mag ngano gi rech ariyo. To magi nyalo ang'o ni joma ng'eny kama? Yesu nowacho ni, Chanu uchi obed piny. Kanyo ne nitie lum mang'eny, mi ne gibedo piny kwan chwo madirom gana abich. Eka Yesu nokawo makatigo, nogoyo erokamano, nopogo ni joma nobedo piny, rech bende kamano, moromo kar dwarogi. To kane giseyieng', nowacho ni jopuonjrene niya, Chokuru ng'injo modong' kik gimoro olal. Eka ne gichokogi kendo ne gipong'o aditini apar gariyo gi ng'injo mag makati abich mag ngano mane jomochiemo oweyo. Ka jogo noneno ranyisi ma notimo, ne giwacho niya, Adier, jali en janabi mabiro e piny. Eka Yesu ka nong'eyo ni gidwaro biro kawe gi teko, gitime ruoth, notony modok e got kar kende. Ka nochopo odhiambo, jopuonjrene nolor nodhi e nam. Ka giseidho e yie, nonwang'o ging'ado nam gidhiyo Kapernaum. Ne koro piny ochido, to Yesu ne pok ochopo irgi, kendo nam notugore nikech aiti ne kudho. Kane gisekiewo ngai madirom mailo ang'wen kata adek, ne gineno Yesu kawuotho e wi pi. Bende ka sudo machiegni gi yie, kendo ne giluor, nowachonegi niya, En an, kik uluor. Eka ne gidwaro rwake e yie, kendo gikanyono yie nochopo e dho nam mane gidhi. Kinyne oganda ma Nyoro obedo loka nam noneno ni onge yie kanyo mak mana achiel kendo ni Yesu nyo ok oidho e yie gi jopuonjrene to jopuonjrene nyoro oa kendgi to yiedhi moko moa Tiberia nobiro machiegini gi kama ne gichamoe makati. Kane ruoth osegoyo erokamano, eka ogandano kane oneno ni Yesu onge kanyo kata jopuonjrene, ne giidho giwegi e yiedhigo, ne gibiro Kapernaum ka gidwaro Yesu. Kane ginwang'e loka nam, ne giwachone niya, Rabi, ibiro kani karang'o? Yesu nodwokogi ni, Adier, adier awachonu ni, umanya ok nikech nuneno ranyisi, to nikech nyoro uchamo makati muyieng'. Kik uti mondo unwang' chiemo makethore, to tiuru ni chiemo masiko e ngima mochwere, ma Wuod Dhano nomiu, nikech en ema Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome. Eka ne gipenje ni, Onego watim ang'o mondo wati tich Nyasaye? Yesu nodwokogi ni, Ma eri e tich ma Nyasaye dwaro, ni uyie kuom jal ma nooro. Eka ne giwachone niya, Ranyis mane mitimo mondo wane kendo wayie yie? Itimo ang'o? Kwerewa nochamo mana e thim Kaka nondiki niya, nomiyogi chiemo moa e polo ni mondo gicham. Yesu nowachonegi niya, Adier, adier awachonu, Musa ne ok omiyou kuonno Moa e polo, to Wuora miyou kuon madier moa e polo, nikech kuon mar Nyasaye ema lor a e polo, mamiyo piny ngima. Ne giwachone niya, Ruoth, ndalo duto miwa kuonni. Yesu nowachonegi niya, An e kuon mar ngima. Ng'ama obiro ira ok nowinj kech ngang', kendo ng'ama yie kuoma riyo ok nomake ngang'. Nawachonu ni usenena, to ok uyie. Duto ma Wuoro omiya nobi ira, kendo ng'ama biro ira ok nawite oko ngang', nikech nalor aa e polo, ok ni mondo atim dwarona awuon, to dwaro mar jal ma noora. Ma e dwaro mar jal ma noora, ni duto ma ne omiya kik olalna, to mondo achiergi chieng' giko, nikech ma e dwaro mar Wuora, ni ng'ama neno Wuowi kendo yie kuome obed gi ngima mochwere kendo nachiere chieng' giko. Eka jo-Yahudi nong'ur kuome nikech nowacho ni, An e kuon ma nolor a e polo. Ne giwachone ni, Jali ok e Yesu wuod Josef koso? Ma wang'eyo wuon mare gi min mare. Okello wacho nadi ni, Nalor a e polo? Yesu nodwokogi ni, We uru ng'ur kendu. Onge ng'ama nyalo biro ira ma ok wuoro ma noora emoywaye, kendo anachiere chieng' giko. Nondiki e ndiko mag jonabi niya, Giduto Nyasaye nopuonjgi. Emomiyo ng'ama osewinjo Wuoro kendo osepuonjore kuome ema biro ira. Onge ng'ama oseneno Wuoro mak mana jalo moa kuom Nyasaye, en emoseneno Wuoro. Adier, adier awachonu ni Ng'ama yie en gi ngima mochwere. An e kuon mar ngima. Kwereu nochamo mana e thim, kendo ne githo. Ma e kuon molor a e polo, mondo ng'ato ocham, kendo kik otho. An e kuon mangima, ma nolor a e polo. Ng'ama chamo kuonni nobed mangima nyaka chieng', kendo kuon manachiw ni ngima mar piny en ringra. Eka jo-Yahudi nogoyo mbaka kendgi ka giwacho niya, ng'atni nyalo nadi miyowa ringre wacham? Yesu nokonegi niya, Adier, adier awachonu, ka ok uchamo ringre wuod dhano kendo madho rembe, uonge gi ngima e iu. Ng'ama chamo ringra kendo madho remba en gi ngima mochwere, kendo nachiere chieng' giko, nikech ringra e chiemo adier, kendo remba e math adier. Ng'ama chamo ringra kendo madho remba emobet e iya, kendo abet e iye. Kaka Wuoro mangima noora kendo angima kuom Wuoro, e kaka ng'ama ochama ne nobed mangima kuoma. Ma e kuon ma nolor a e polo, ok kaka kuon ma ne kwereu ochamo, kendo ne githo. Ng'ama chamo kuonini nobed mangima nyaka chieng'. Nowacho wechegi ei sunagogi kopuonjo ei Kapernaum. Ji mang'eny kuom jopuonjrene kane owinjo wachno ne giwacho niya, wachni tek, ng'ama nyalo winjogo? To Yesu ka nong'eyo e chunye ni jopuonjrene ng'ur kuom wachno, Nowachonegi niya, Kara ma ni chwanyou, to nadi ka dipo ka uneno wuod dhano ka idho kama ne entie chon? Chuny ema kelo ngima, ringruok ok nyal gimoro. Weche masewachonu Gin mag chuny kendo gin ngima. Nitie jomoko kuomu ma ok oyie nikech Yesu nong'eyo nyaka a chakruok ni gin ng'a gini ma ok oyie kendo ni en ng'a ma dindhoge. Nowacho niya, Emomiyo nawachonu ni Onge ng'ato manyalo biro ira ma ok wuoro emomiye biro. Chakre kindeno, ji mang'eny kuom jopuonjrene nodok chien mi ne ok giwuotho kode kendo. Eka Yesu nopenjo ji apar gariyo ni, Un bende udwaro a? Simon Petro nodwoke niya, Ruoth, wadhi ir ng'a? In gi weche mag ngima mochwere, kendo wan waseyie kendo wang'eyo ni in e jaler mar Nyasaye. Yesu nodwokogi niya, Ne ok ayierou ji apar gariyo koso? To ng'ato achiel kuomu En jachien. Nowuoyo kuom Judas wuod Simon ja-Iskariot, nikech jali ema ne biro ndhoge, kata ne en achiel kuom ji apar gariyogo.